chapter 2 tichaverenga tese daniel chapter 2 tomboverenga zvishoma nezvishoma tichiwana zvidzidzo zviri ipapo verse 1 and in the second year of the reign of nebuchadnezzar nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and his sleep break from him rimwe zuva mugore rekutonga kwanebuchadnezzar gore repiri nebhukadhinezari akarota hope nebhukadhinezari arota hope zvinonzi izvo akanetseka nehope zvekuti akashayiwa hope ndokupepuka kweusiku hwose achiedza kufunga kuti chandarota chii because akanga akangana saka kukanganwa kwanebhukadhinezari kwakakonzera kuti adane vanhu vanogona kumududzirira hope dzaakange aroda ndozvamanonge maakuverenga pavhesi ya2 yadaniel chapter 2 iyoyo zvinonzi panapa then the king commanded to call the magicians the astrologers the sorcerers and the chaldeans for to show the king his dreams So they came and stood before the king. Saka mambo vakabva vadana vakomana maastrologers mawise men mamagicians masorcerers varoyi vekubhabhiloni vakadanwa vaiita zvekufembera fembera vakadanwa vaidzidza nyaya dzemwedzi dzenyeredzi vakadanwa vese vaisishanda nanebukadnezar vakadanwa kuti vauye vabatsirane va e, namambo pahope dzavakange varota saka ike zvino tiri kuona vapinda in the court mambo vakagara vakomana vakamirira vari kuda kunzwa zvavadanirwa namambo kuti chii e, vaisingodanwa namambo this time vadanwa zvekare regai tihwe mambo nyaya yavo vhesi ya 3 And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Then spake the Chaldeans to the king in uh, Syriac, O king, live forever. Tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation. Now, vakomana ndobva vanzi namambo, ndarota varume, but ndakangana. Zvikanzi, saka chitondiudza, ndatodeedza imi kuti mundiudze kuti ndarotei. because ndakanganwa mundiudza kuti zvinorevei zvikanzi nevakomana haa mambo tiudzei hope tokuudzai kuti dzinorevei tiudzei hope dzacho tokudodzirirai statement rekuti tiudzei hope tozododzira rine zvarinoreva kune vanhu vanogona kuda kushandisa pfungwa dzavo itsika yasatani kuda kuudzwa zvinhu zvacho ozokupa interpretation inoenderana newe saka machaldeans mawisemans mamasosaras vekubabylon vanga vajaira kuti mambo anosvika otaura hope dzake oti ndarota zvakati nezvakati nezvakati kana adaro vaizopedzisira vakumududzirira zvaienderana nezvavanoda zvinoda kunzwa mambo saka this time mwari akameka shuwa kuti abuditse mwari vakameka shuwa kuti vanovhara nebukadnezar kuti asaziva kuti arotei kuitira kuti vabuditse pfungwa iri kusaidhi rasatani kuti satani haana zvaanoziva saka vakameka shuwa kuti nebukadnezar kana akanganwa masorcerers machaldians mawisemans varoyi vese vese vanhu ava vanofanira kushaya zvekutaura nekuti havagoni kuona zvakavanzika kunze konge kana watovaudza sezvamunoita venyu imimi munosvika movaduridzira movarondedzera hope ivo vozokuudzai kuti hope dzamarota dzinoreva zvakati nezvakati ndaona zvakati nezvakati ndo exactly yaitambwa nebukadneza saka nebukadnezari ndokubva aramba zvikanzi varume ini ndakangana imi ndimi muri kufanira kutondiudza kuti ndarotei ndokubva varamba vachinetsana vachinetsana vachi aramba vachinetsana vachinetsana namambo mambo ari kuda kunzwa hope but vanotaura hope vari kuti hatizivi hope saka ndoda kuti muende neni pavhesi pa ya vhesi ya8 ya yadaniel chapter 2 iyoyo zvinonzi panapa the king answered and said i know of certainty that ye would gain the time because ye see the king is gone from me If you will not make known unto, uh, unto me the dream, there is but one decree for you. One decree for you. Nebukadnezar ari kuti pani chinhu one chichaitika kwamuri kana mukasandiudza hope. Saka Nebukadnezar anotaura chinhu chacho na one anoti iye for you have prepared lying and corrupt words to speak before me till the time be changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. Nebukadnezar, ndinoziva kuti makagadzira kuda kundinyepera, muchidudza zvinhu zvisiri izvo. Ike zvino kuti ndizive kuti zvamuchadudzira ndizvo, tangai mandiudza hope dzacho kuti ndarotei, ndokuti ndizive kuti zvamuchadudzira ndizvo zvekare. vakomana vanopindura mambo pavhesi ya10 vanobva vati ivo eh, panapa there is not a man upon the earth that can shoe the king's matter therefore there is no king lord nor ruler that asked such things at any magician or astrologer or chaldean hazviiti ah, ah, machaldeans vakupindura mambo zvamuri kutaura izvi kaizvi hazviitiki izvi kutomborinawo zvekare mumwe mambo akambobvunza zvinhu zvamabvunza izvi hazviitiki izvi zvakamboitika kwani zvinhu zvakadaro izvozvo tiudzei hope tokududzirirai hope dzacho saka mambo vanopindura pavhesi pa, pa, pa pavhesi ya ya 12 asi ka chekai vhesi ya 11 neni munzwe eh, vakomana vachienderera mberi nekutaura vanoti and it is a rare thing that the king required and there is none other than can show it before the king except the gods whose dwelling is not with flesh zvikanzi hakuna mambo akambobvunza zvinhu zvakadai number one number two hakuna munhu panyika pano anogona kudodzera kana kutaura zvamataura izvi kusara kwamwari asiri mwari wepanyama but asingaonekwi ari above everybody saka maastrologers vari kubvuma kuti kune umwe ane simba rinogona kukunda ravo iyeye ega ndiye anogona kutaura zvakavanzika unoziva muhedheni kupupura pachena kuti isu hatizvigoni izvi zvinogonekwa neone ari kumusoro kudenga asina kuumbwa asina kuzvagwa iyeye anogara nekusingaperi ndiye ega anogona kutaura zvinhu zvakavanzika now mambo vanogumbuka mambo vagumbuka vano Kurayira chirevo zonzi batai vanhu vakomana endai navo mondova mondova mondovauraya but pakuendwa navo mukatangira pa pa pavhesi ya 13 zvinonzi izvo vakatorawo nana dhanyeri vakada kuenda navo kuti vanoparadzwa pamwe chete navo zvinoitika ndezvekuti pavhesi ya 14 uh, daniel anobva azobvunza the captain wacho kuti naimwa naimi captain ko chirevo chamambo chine ukasha hwakadai so nekuda kwei ndokubva daniel atsanangurirwa nyaya yacho daniel ndobva ati mbomiraika timbodhila nenyaya yacho isu e, mombomira zvemachaudience enyu pane zvidzidzo zvandoda kuti mucherechedze pataverenga pa sofa patataura number one Anoziva zvakavanzika ndiMwari. Hakuna munhu akaberekwa nemukadzi anogona kuziva zvakavanzika kana pasina chamuzivisa chinhu chacho kungomuka iye akutoziva hakuna number two panoitika crisis mukati menyika kazhinji zhinji vana vamwari vanoda kubatanidzirwa kuti vaparadzwe pamwe chete nevakonzeresa crisis vasiri vekusaidzi ramwari but mwari nevanotekta vanhu vake kuti vaya vakonzeresa crisis vazoone kuti ivo havagoni mwari ndiye anogona saka mwari vakasiya kuti satani atanga aita nyaya dzake kana apedza kuita nyaya dzake akakundikana then vozopindira mucharangarira here mukomana anonzi iye elija e, anotaura nemaprofita abhaari pagomo riya rekameri anoti iye torai uh, mombe Motora huni, motora zvose. Monamata kuna Mwari wenyu. Kana moto waburuka ukapisa, tinonamata Mwari iyeyo. Zvinonzi vakaita zvese vaprofita vaBhaari vakakundikana. Vapedza kukundikana zvikanzi na, na, na Elijah, now it's now my turn. Yaamukana wangu wokuti ndizviitewo. Zvinonzi izvo Elijah akanamata kamunamato kadiki zvikafamba. Chii chaida kuburitswa ipapo ndechekuti Mwari vanombosiira Satani mukana kuti amboita zvinhu zvacho. Kana akundikana Mwari opindira ozoratidza kuti right Satani aizviti ane power but power haana. Pfungwa inondinakidza eh, kana mukadzidza kudzoka kwajesu panoita 1000 years vanhu vakafa vari panyika pano eh, satani anosirwa mitumbi yevanhu yakafa anodzimirwa zuva mwedzi panenge pasina mwedzi panenge pasina nyeredzi panenge pasina nyika inenge yakaita makomba makomba nekuda kweearthquake inenge yaitika nyika yese inenge yaparadzwa nemagetsi anenge abatira batira akapfuta saka nyika ino inosara yakaita sezvakange zvakataurwa pana genesis chapter 1 pavhesi ya2 nyika inge isina kugadzirwa isina chinhu izere nerima saka satani ari kusiyirwa nyika isina zuva for 1000 years onzi gadzira zuva racho obva atadza obva asiirwa nyika isina mwedzi onzi imbogadzira wako mwedzi obva atadza obva asiirwa nyika isina vanhu vari kurarama onzi mutsa one obva atadza kumutsa kana one mwari ozodzoka after 1000 years obva amutsa saka itsika yamwari yekumbotora mukana wekusiyira satani kuti aite sokunge anogona then ozopedzisira ona kuti zveshuwa ina handigoni mwari opindira woita zvinhu zvake panapa maastrologers masosaras vese vapiwa mukana asi vakundikana kuzviita pavakundikana chii chazoitika vazobatanidza nevanhu vamwari kuti vaurayiwe navo mwari haatendere kuti vanhu vake vaurayiwe panourayiwa vanhu vasingatendi he will protect his people psalm 34 vhesi ya vhesi ya ya 7 mutumwa wajehovha anokomberedza avo vanomutya nekuvarwira daniel neshamwari dzake nekuti they were faithful servants God protected them and he made sure kuti hakuna kana one ari kufa pari kufa maastrologers number two apedza kudaro maastrologers nevamwe vese machaldians vakakwanisa kuwana imwe chansi yekurarama kuti vadzidze shoko ramwari nekuda kwevanhu vamwari vanhu vamwari vanogona kukonzera kuti vanhu vasingateereri mwari vari munyika vambochengetwa kwekanguva ukaenda mubhuku ragenesis chapter 18 negenesis chapter 19 unosangana nenyaya yaloti naabrahamu mwari vanoenda kuna abrahamu pana chapter 18 vanotanga kutaura naye pamusoro pekuparadzwa kwesodhoma negomora vapedza kutaura naye abrahamu anobvunza mubvunzo Ukaverenga zvakanaka chapter 18 unonzwa achibvunza achitangira pakuda pa, pa kuziva kuti saka Mwari achaparadza vanhu vapi vakawanda sei nekuti anga ine hama yake yaigara musodhoma negomora anobvunza mubvunzo wekuti nhai mwari ehe ndanzwa kuti mati muda kundoparadza ngatitii masvika musodhoma mukaona muine vanhu 50 vanokutyai muchaparadza here guta zvikanzi namwari haa ndikasvika ndikaona paine 50 handiparadzi abrahamu akati ah, saka zviri nani zvikanzi ah, nditendere ndibvunze ko mukawana muine 40 munoparadzereswa namwari handiparadzi zvikanzi ko mukawana muine 30 zvikanzi namwari aiwa haa handiparadzi zvikanzi ko mukawana muine 20 zvikanzi namwari handiparadzi zvikanzi ko 10 zvikanzi namwari handiparadzi kana muine 10 ndobva vagumira ipapo vanozosvika pachapter 19 mwari vatumira vakomana ndobva vaenda kusodhoma negomora vanosvikako ndokuwana kuine vanhu 4 vasvikira vanhu 4 zvikanzi namwari takati 10 hatiparadzi good but paita 4 toita sei ngavabude tiparadzi saka mwari vakaona kuti pane vanhu vavo varimo munyika mwari vanogona kuchengeta nyika yacho kuti iregedze kurohwa kuti nyika iyoyo idzidze kubva kuvanhu vaMwari vagogona kubatsirika vagogona kutendeuka. Ndokusaka Jeremiah chapter 25 verse ya 12 yakati Aroni raifanira kuita sei? Raifanira ku, kuzoparadzwa after 70 years after Mwari vaita zvose zvinofanira kuita kuti vanhu vaponeseke saka daniel neshamwari dzake ndoo vanhu vakange vakagadzirwa kuti vagone kubatsirana nevanhu vemubhabhironi kuti vawana kristu machaldeans masorcerers maastrologers nebukadnezar nevanhu vake vanga vakachengeterwa daniel neshamwari dzake kuti mazuva aya vagowana upenyu saka vakachengetwa for the sake of the mission yadaniel neshamwari dzake kuti vagone wana ruponeso Saka vanhu vaMwari, chimwe pfungwa inokwanisa kubuda yetatu ndeyekuti hatiudzwe information kubva kune vanhu venyika. Vana vaMwari havaudzwe solution kubva kuvanhu vasiri vaMwari. Rega ndidzokorore zvekare. Ike zvino kunana COVID-19 Mazuva ano kune cancer, mazuva ano kune zvirwere zvakawanda, kune matambudziko akawanda, maearthquake nezvakasiyana siyana. Anofanira kunge ari pamberi kuudza nyika zviri kuitika munyika, vana vaMwari, kwete kuti vana vaMwari vaende kunobvunza nyika zvekuita. Hatiudzwe zvinhu nen'anga. Kana tiri vana vaMwari, hatiende kundoparidzirwa nen'anga, kuudzwa zviri mumusha medu nen'anga. Problem yenyu ndeyekuti munosiya muno, muno Mwari wenyu moenda kun'anga dzisingagoni kuziva zvakavanzika moenda kun'anga muchifunga kuti ndovanogona kukupai solution marasika n'anga dzofanira kuya kwamuri kuti mubatsirike navo e, mukadzidza zvakanaka muna acts chapter 8 from vhesi ya 12 muchidzika kune murume ainzi samuel simon simon yaiva n'anga N'anga yakaparidzirwa nemuchinda uyo anonzi Philip ndobva yatendeuka. Tinoenda kun'anga kunodziparidzira, hatiende kun'anga kundoudzwa zvemumusha medu. Aya, hatiende kun'anga kunoudzwa zvemumusha medu, tinoenda kun'anga kuti tidziparidzire dzitendeuke nezita raJesu. hatiende kuvaroyi kuti vatipe mushonga wekuroya hama dzedu tinoenda kuvaroyi kuti tinovaparidzira zvajesu anoponesa ndo basa redu kuti muroyi awane upenyu tinofanira kunge isusu vana vamwari taenda kwaari but problem ndeyekuti vana vamwari vakatambura kumba kwavo vanoenda kumuprofita wenhema vanoenda kun'anga vanoenda kuti vazivi venyika kundoudzwa zvinhu nevanhu vasingateereri mwari saka chidzidzo muna dhaniel chiri kuti Daniel munhu waMwari ndiye anouya neinformation kwamuri. Tingadai tisu tiri kutsvagwa so kuti nai vanhu vaMwari vari papi vatiudze kuti saka zvinofamba sei tichiudza vanhu zviri kufanira kuitika munyika nekuti Mwari haaiti chinhu asina kurayira varanda vake. Saka Daniel anoenda toenderera mberi nenyaya obva audza mambo kuti ano imbotipai mukana daniel ndobva aenda neshamwari dzake anosvika kushamwari dzake daniel vanonamata neshamwari dzake vanamata vapedza mwari ndokuita review nyaya dzake kuna daniel vana vamwari tinonamata mwari anoziva zvakavanzika tinonamata mwari ari omniscient anoziva zvese all knowing god ndowatinonamata hatinamati mwari anoudzirwa zvekuita nenyika Tinonamata Mwari anoziva zviri pano nhasi nezvichavapo mangwana. Ndoo Mwari watinonamata. Panokundikana n'anga, Mwari wedu anogona. Panokundikana vachenjeri venyika ino, Mwari wedu ndopaanoda. Akaropafadzwa munhu anomira naMwari anoziva zvakavanzika zvese. Anoziva the future of his people. Eh, hanzi daniel anosvika kuna mambo mukaverenga muchidzika zvinonzi mambo vanobva vati ndiwe here unogona kududzira wopedza ndakarota zvikanzi nadanieri aa ah, mambo marasika ini handigoni kududzira but kuna mwari ari kudenga muzivi wezvakavanzika anoziva zvese anobvabvisa anogadza madzimambo nekuvabvisa iyeye mambo wekuvanzi mambo The king of kings ndiye ega anogona kuziva zvamakarota imimi not me pfungwa yakamboitika zvekare najoseph abvunzwa nafarao zvikanzi unogona kududzira zvikanzi najoseph no ini handigoni kududzira but anogona kududzira ndimwari ndiye ega anogona kududzira saka vana vamwari tinonamata mwari anogona kududzira zvakavanzika iwe chirega kutoraka advantage yekuti una mwari anogona kududzira wotora glory yamwari yoita yako ita sadhanieri anoti aita basa rakanaka anopa credit kumuridzi wecredit hatiimbe kuti tikwanise kuwana mbiri isusu hatiparidze kuti tiwane mbiri tinoparidza mbiri yakristu kuti vanhu vaone kristu ukaona uchiita zvinhu uchimiramira ndiwo uchiti ndii ndinogona bhasop warasika ita sadhanieri anoramba achidzosera mbiri kumuridzi wayo saka anobva atanga kutsanangura nyaya daniel achienda mberi saka paanotsanangura nyaya yadanieri anobuditsa pachena pfungwa e, yekuti mambo imimi manje ukaverenga pavhesi ya 27 zvinonzi mambo makarara imimi usiku makanga muine muchinetseka mukati mepfungwa dzenyu kuti nyika ino inini samambo nebukadnezar nebhabhiloni zvichagova richange chitongwa nani saka zvinoramba zvakadaro here mwari ndokuona kunetseka kwenyu mambo vakati rega ndikuratidze zvinofanira kuitika panyika saka mwari vakapa nebukadnezar hope nekuti nebukadnezar aiva nemubvunzo wekuti nyika ino ichagovei ichagumira kupi wese anoda kuziva pamusoro pekuti nyika ino ichagovei nyika ino inogumira papi kufa kwangu zvarova here Ko zvichafamba sei ramangwana? Bvunza Mwari ane mhinduro dzeramangwana. Saka vakabva vazvinyora ndokubva zvapinda muBhaibheri. Nyaya yaNebhukadhineza iansa kune mubvunzo weumwe munhu akanditarisa, weumwe munhu ari kuteerera. Mubvunzo ndewekuti zvichagova rini? Mwari ndokuudza Nebhukadhineza hope kuti zvinofamba so. Saka Mwari anogona kutaurawo nevahedheni, but paanotaura navo anosiya mukana wekuti munhu waMwari auye adudzire. Saka hauvingwi nemuhedheni uchiudzwa ndakurotera hope, aa muhedheni kuya kuzoudza iwe kuti ndakurotera hope wafa mwari asina kukuudza iwe direct patoita problem munhu wamwari ndiye anoenda nemeseji kuvanhu vasiri vamwari Hakuna munhu waMwari paanovingwa nemeseji yabva kuna Mwari achiudzwa iye zvinhu zvabva kuna Mwari wake achiudzwa nemunhu asina relationship naMwari wacho. Ndini ndine relationship naMwari, ndinouya kwauri usina relationship naMwari ndokuudza zvinorehwa naMwari wedu. Zvinoitika zvinoitika eh, akutsanangura nyaya dzacho anotanga kutaura akati saka mambo makarota chitombi chakakura Chitombi changa chine musoro wegold chikadzika pachest panga pari pesilver ndobva chadzika nechepabelly pana pachisvika kuzvidya yanga iri brass ndobva adzika ndobva aenda kumakumbo the legs yanga iri iron ndobva adzika kumakumbo ndobva ana kuzvigunwe kutsoka kunoku kwanga kuine iron neclay ndobva aona aa pane rimwe dombo riri kuuya ndobva Tema chitombi chese ndobva chaparara. Dombo iri zvinonzi rakabva rakura ndobva razadza nyika rese yese, mambo ndobva vapepuka. Zvikanzi naDhanieri, zvamakarota izvi zvine chekuita neupenyu huno neupenyu hunouya, saka musoro wamakaona wegold ndimi mambo ne Bhabhironi. Saka Bhabhironi umambo hwaimiririrwa nemusoro wegold pachitombi chakarotewa namambo. Saka tiri kubva pana 606 BC ah, Nebukadnezar achitonga pamwe chete nababa vake 605 ndopatiri kuona Nebukadnezar achisara ari oga. achiudzwa pamusoro pehope idzi kuti ndo zvichange zvichiita sei izvi zvichiitika nekuti gore rechipiri ranebukadnezar e, igore rekutanga kutonga kwake ari ega asi riri kunzi igore rechipiri nemhaka yekuti akatanga kutonga baba vake vachiripo ndo gore rekutanga saka pana pahope idzi dziri kuuya mugore ra605 bc ndopaari kuudzwa nyaya idzi saka nebukadnezar e, pane silver silver yaimirira chinyi anobva atanga kutsanangura nyaya yacho obva ati aiwaka kana iri silver e, silver umambo futi uchatevera umambo uchatevera uhu e, ndo uchange hwavapo saka nebukadnezar akatoudzwa kuti umambo hwako haugari nekusingaperi kunomwa chawe and aiuzouya wacho umambo hwesirivha hwaimiririra umambo hwakakunda hwebhabhironi Ndivanani vakauya after Babylon? Vanonzi maMedia nemaPersia. MaPersians nemaMedians. Saka pamwe chete ukada kuvadaidza kamwe chete vanonzi maMiddle Persia. MaMiddle Persia ndo vakateera pakubata ushe from 539 BC kusvikira pana 331 BC yakanga iri Middle Persia. Kwanga kuna naDyrus nana nana Cyrus kuya kuya uku ndo vanhu vachona ava. Saka Nebukadneza, umambo hwake, iye kufa kwake, hwaisara nevazukuru nanaani, but hwaisaramba huchirarama nekusingaperi, nekuti vaingange vasingazokwanisi kutendeuka. Saka Mwari vaifanira kuparadza Bhabhironi. Chapter 5 munoiverenga Belshaza, umambo hwake hwaakuparadzwa hweBhabhironi. Tinenge tasvika kuma 331 BC. Anoenda mberi achitsanangura nyaya iyi obva ataura pamusoro peGreece kuuya kwaro richimiririrwa nebheli kana kuti nepadumbu panapa tichienda kuzvidya kuno kwakanga kuine uh, eh, bras yakanga iripo greece yaitangirawo pana 331 kusvika pana 168 bc greece ichitungamirirwa nemurume ainzi alexander the great vakauya ndokubata ushe saka babylon yapfuura medo persia yapfuura taapa greece greece hairarami nekusingaperi nekuti nhoroondo inotaura kuti pakupedzisirisa pane umambo hunofanira kugara nekusingaperi asi madzimambo ese aya anopera saka kwakauya umambo hupi pagan rome yakatanga kubata ushe ah, mugore ra 160 8 BC ndobva yacheka kusvika ku 476 AD. Mukacheka zvakanaka tatomu AD tichitungamirwa nepagan ne, ne Rome. Jesu pataimu yake akauya akaberekwa munguva yepagan Rome. Jesu akararama mupagan Rome. Jesu akafa pamuchinjikwa mupagan Rome. Jesu akamuka ari mupagan Rome. Jesu akaenda kudenga ari mupagani Rome. Vadzidzi vakasara vakaparidza vhangeri under pagani Rome. Vadzidzi vakapesekutwa under pagani Rome. Pagani Rome ndoo iyo yakanga iri kutungamirirwa, yakanga iri kumiririrwa nemakumbo esimbi. E, pamberi pachona unonzwa zvaakunzi kwakaonekwa tsoka dzanga dzine ivhu pamwe pachona riri riri dziri simbi zvikanzi ipapapo inenge eh, mukazocheka zvakanaka after pagan rome madzimambo kana kuti kingdom yacho yakabva yadividan yobva yatanga kudamburana damburana so ikingdom ipi yakazouya takabva taona isusu iri rome irome iyoyo but yava nemadivisions mukati mayo havasina kubatana ndopatinoona pakumuka vana switzerland pakumuka vana germany pakumuka vana italy pakumuka vana spain pakumuka vana va, vana england maostrogods maheruli nemavandals vachizomuka tichavadzidza takudzidza pana daniel chapter chapter 7 Nhoroondo yese iyi inotaura kuti madzimambo kana kuti makingdoms yatiri kudedza nhasi tichiti isusu the seven european countries dzakazvarwa muna 476 ad zvichiuya kunoko ndokwazvakazvarwa but vaishandisa mazita ekare ekare kare atichadzidza muzvikamu zvinotevera makumbo tazoona dombo riya rauya rikatema rikaparadza malessons anokosha mukovharira kwechidzidzo chedu dombo rakauya rakaonekwa richipwanya chitombi rinomiririra jesu anouya neumambo hunogara nekusingaperi jesu anouya neumambo husingafi umambo hunogara nekusingaperi mukadzidza pana daniel chapter 7 ukaverenga vhesi 27 nevhesi 28 zvinonzi jesu umambo hwake is the everlasting kingdom umambo husina pahunogumira ndo umambo hucharamba hwakamira chidzo chepiri unotaura pamusoro pekuti jesu achitaura panyaya yekuuya kwake anoti pachavapo nekutambudzika mukati menyika nhamo ichawanda vanhu vachatambura But muzive kuti Jesu apedyo nekudzoka. Revelation 1 verse ya 7 Behold he cometh. Tarirai anouya. Haangarambi anyerere vanhu vaMwari Jesu anodzoka. Anodzoka kana zvaita sei? Kana nyika yava manyama mire nerongo sezvayava nhasi, economy ichinetsa, vanhu vachirwara, vanhu vachifa, zvirwere zvichiwanda, macovid ma, ma achiwanda, tsunami dzichiuya, maearthquakes achiitika, Zvese izvi zvinoratidza kuti Jesu apedyo nekudzoka kuzoestablisha the everlasting kingdom. Vana vaMwari, kana zvese zvakaitika izvi zvakaudzwa Dhanieri, Jesu anodzoka nekuti akambodzoka. Galatians chapter 4 from verse ya 4 unonzwa zvava kunzi in the fullness of time Mwari vakatumira mwanakomana wavo kuti aridhime vanhu vaiva under the law kuti vagone kudanwa kunzi vana vamwari in the fullness of time jesu akauya akararama in the fullness of time christ is coming again to establish his kingdom his everlasting kingdom kana bhabhiloni rakauya rikaenda grisi ikauya ikaenda medopesia ikauya ikaenda rome ikauya Papal Rome ikauya. Pakupedzisira, hakuna chinotadzisa kuti Mwari aestablishe his kingdom, nekuti reuporofita rakasimba kwazvo ratinoita zvakanaka kana tikariteerera. History yese, future yese iri mukati meshoko raMwari. Patinodzidza bhuku raDaniel, tinofanira kudzidza pamusoro paMwari who knows the future, who knows the future of his people, who knows zvichaitika mberi dzidza kubva kuna mwari temba namwari trusta mwari nekuti mashoko aanotaura ndaazvokwadi anogara nekusingaperi munamato wangu chishuvo changu ndechekuti nyika ichienda kumawere ngatisanamatira nyaya dzeekonomi kuti inake nekuti ikonomi haizombofa yakanaka jesu akazvitaura ndichauya panyika kana ikonomi yadonha maona here kuti nebukadnezari ranga riri gold ndobva tadzika bva taenda pasilver tobva taenda pabrass tikaenda pairon tikaenda pairon and clay chega chitombi chiri kutokuudzai kuti ha jesu haadzoke ikoromi iri right gold rine power kudarika silver silver ine power kudarika brass saka pakupedzisira iron haina power kudarika gold saka nebukadnezar umambo hwake yanga yakakwirira panyaya dzeikonomi but panodzoka jesu nyika anenge amamvemve kunenge kusina zvisvinu ndo paunonetseka munhu wamwari achinetseka neikonomi iri mukati menyika iye jesu aapedyo nekudzoka tsungirirai vakomana jesu aadzoke vhesi na revelation chapter 2 vhesi ya 10 unonzwa jesu akudedzera kuti be ye faithful unto death iva wakatendeka kusvikira parufu ikonomi ichichinja zvinhu zvichinetsa be ye faithful unto death zvese zviri kuitika panyika mwari haaiti chinhu asina kurayira varanda vake mwari atikomborere mwari atiitire zvakanaka tive nenguva yakanaka timeditete tidzidze pana mwari usaenda kunobvunza kun'anga usaenda kunobvunza muprofita wenhema bvunza shoko ramwari rine mhinduro dzese iwe neni tine basa rekuenda kun'anga tonodziparidzira dziuye kuna